Kimiňki plagiat, kimiňki original. Inna Gülşatdan ogurlapdyr. Aýdym bet, ol lýuboý reperiň stilinde aýdyp bilýä we aýdýa. Plagiat bolsa plagiat, özüň dostlaryň, tanyşlaryň plagiatlaryny näme üçin aýtmaýaň. Oglanlar ylham alypdyrlar od duşi ýeşil. Bu Betbelli plagiat şoň dokuzynjy bölümi we soňkysy. Ýakynda hemme bölümi yzygiderli gördüm we bilýäňizmi näme? Men örän, has gowy ösüşler edipdirin. Daş keşbim üýtgäpdir, gepleýşim ynamly bolupdyr, aktýorlyk ukyplarym ösen, köp üýtgeşik edipdirin we wajyp zadam, gowy üýtgeşikler. Bilmedim, siz parh etdiňizmi ýa ýok, ýöne men yzyma seredip, maýda-çüýde üýtgeşikleri duýdum. We betbel plagiatçylygyny ýapmamyň sebäpleriniň birisi şu. Bu gepleşik maňa köp zat öwretdi, köp zat berdi. Şonuň üçin men minnetdar. Ýöne täze ýyla goýan maksatlaryma ýetmek üçin men başga ýoldan ýöremeli, has uly ýoldan. Görüşmeýäs diýip unutmaň ýa begenmäň. Görüşeris, ýöne täze formatda, täze obrazda.

Konkurs däl, proýekt, şou. We şu wagt sponsor ýa investor gözleýäs. Sponsor bilen investoryň tapawudyny düşündireýin. Sponsor bolanda sponsoryň reklamasy edilýär. Investor diýenimde investoryň reklamasy edilmeýär, ýöne proýektden gelen puldan prosent alýar. Etjek proýektimize jemi dollar gerek, maksimum bäş sany sponsor alyp bilýäs ýa iki sany investor. Mysal üçin bäş sponsor bolanda her haýsy dollar berýär.

Bäş sany çalşyp urulýar. We gaýtalamada solo çalýan sintiň sesi hem ýakyn meňzeş gelýär.
Hawa, bu aýdym doly awtorskiý däl, ýöne plagiat diýsem hem Ýalňyş bolar. Sebäbi oglanlar gowy işläpdirler. Höwes alypdyrlar. Bazar zero. Ýöne hemme zat öz boluşly, ýerine ýetirikli. Şady Öweziň Dymma aýdymy Ersak NBA aýdymyna meňzeş diýip Instagramda agzalarymyň birisi ýazypdyr. Diňläli. Bu aýdymyň arasynda diňe gitaranyň sesi biraz meňzeş diýmesek, başga hiç zady deň gelenok. We o gitara ýa sempl ýa ýönekeý hemmä ulanyp bilýän instrumentdir. Indiki plagiatda şübheli gahryman öňki Esbiter, bu günki ondan biçi mundan biçi bu Tesla. Ýok, Ilon Maskyň Teslasy däl, Nikola Tesla hem däl, bu Tesla. Kim?

Plagiat, sebäbi bu flow stiliň intellektual eýesi başga biri. Bolýa degme, endamym tiken tiken. Ýöne plagiat bolsa-da aýdym erbet däl. Ýatdan çykarmaň, men plagiat diýenimde ony diňlemeli däl diýenim bolmaýar. Hökman suratda diňläň, bir gezek bolsa-da diňläň, öz pikiriňizi ýazyň. Erbet bolsa erbet, gowy bolsa gowy, plagiat bolsa plagiat, ýöne biperwaý, ýagny Rawnodushny bolup geçmäň. Sebäbi siziň çyndan goýýan seslenmeňiz oljygyňyz uly üýtgeşiklere getirýär, ertýär, erter. Islendigini saýlap bilersiňiz. Meniň başdaky wideolaryma serediň we häzirki çykýanlara, ýer we asman. Sebäbi käwagt özüň kemçilikleňi görüp bilmeýäň we gapdaldan gelýän teswirlere gulak asmak peýdaly bolup çykýar. Men siziň ýazýan teswirleriňiziň hemmesini okaýan we maňa degişli maslahatlary, goldawlary, heýtleri analiz edýän we.

Plagiatmy ýa ýok diýmezden öň şu aýdyma degişli öz pikirimi aýtjak. Aýdym bet, stil, atmosfera, ýerine ýetirilişi ýokary derejede we men bu aýdymyň çykan güni azyndan ýigrimi ýedi gezek diňledim. Aýdymy haladym, pleýlistima goşdum. Ýalan gepleme. Ýöne bir sany sorag dur, plagiatmy bu? Oglanlar gowy işläpdirler, orginal aýdymdanam has gowy bolupdyr, söz ýok. Ýöne bu aýdyma plagiat däl ýa ylham alypdyr diýip bilmeýän. Bu aýdyma Niştikowskiý aranžirowka edilen original kawer diýip bilýäs, ýöne awtorskiý aýdym däl. Gülşat Baýramowa. Çö kim bu?

Bu plagiat
däl. Bu awtorskiý aýdym. Inna Gülşatdan ogurlapdyr.
Häzirki görkezjek plagiaty häli özüm hem doly düşünip ýetişemok, şonuň üçin geliň bile çözeli. Gündem gijenem sowuk sowuk sowuk Elleriňi ýap ýap ýap ýap ýap Aýdymlar meňzeýämi? Meňzeýä. Onda sorag, kimiňki plagiat, kimiňki original? Logiski pikirlensek, kim birinji çykaran bolsa, şo original, kim soň çykaran bolsa, şo plagiat. Birinji söhbet Jumaýew çykaran. Iki aý soňra bam. Ýöne bu ýerde ýene bir zada üns bereli. Söhbet Jumaýew birinji çykarsa-da, aýdymyň kompozitory we miks-masteri Babamyrat Babaýew. Ýagny Bam Music, ýagny Söhbet Jumaýewden soň çykaran aýdymçy we kompozitor we zvukorežissýor we prodýuser bam.

Tipa bir aýdymy Söhbet öz stilinde aýtdy, Bam öz stilinde aýtdy we şeýdip dünýä iki sany aýdym gelýär. No po faktu birisi illýuziýa. Näme maksat bilen edilen bolsa-da, bu plagiat däl, sebäbi bu iki aýdymyň hukuk eýesi bir adam. Bir sany agzam köpden bäri her bölümiň aşagynda özüň dostlaryň tanyşlaryň plagiatlaryny näme üçin aýtmaýaň Jeýtinuryň plagiatyny goý diýip haçandan bäri ýüzlenýär bratjan special for sen üçin Jeýtinuryň plagiatyny tapyp bilemok ýöne swizi üç ýüz kyrk ýedi bilen aşogyň bir aýdymyny ýakynda zyňdylar. Şo barada aýdyp geçeýin. Biraz meňzeşlik bar we pikirimçe bu sazy reference track hökmünde alypdyrlar. Swizi 347 niň birinji kupletiniň başy ýerine ýetirişi biraz Hotkarynka meňzeýär.
Men ýok seni gözleýän garaňkydan Açyny orta ýakan Silahny orta ýakan Başga ýerinde meňzeşlik tapamok. Eger siz tapan bolsaňyz, bilýäňiz nirde ýazmaly. We geliň bu aýdyma men bir özüm baha bermeýin, sebäbi şo ýazýan adamlar ýalňyş ses berdi diýip pikir etmesinler. Iki aýdymyň linklerini aşakda opisaniýada goýdum.

Meňzeýäm, meňzeýär. Bu ýerde plagiat diýip jemlemeli welin ýöne Amalia bir ýerde duranok we Atabaýçylyň täze wersiýasyna geçen. Sazlary dwiženiýa edýä bilýäs. Heňleri dwiženiýa edýä bilýäs. Indi geliň klipiň dwiženiýasyny hem bileliň. Şo bir aýdym, çek. Ýöne sazy Innadan plagiat eden bolsa klipi.
Şu wagta çenli şu bölüm bilen dokuz sany plagiata degişli wideo hödürledim we bir zada Üns berdim. Bark etdim. Hiç bir wideonyň aşagynda Amaliýanyň tarawyny tutup, birisi Amaliýa plagiat edenok, ýa plagiat etse-de originaldan gowy eden diýip hiç kim ýazanok. Prosta başga aýdymçylaryň Hemra Rejepow, Jelil, Saýk, Abdy, Jeren, Seş kimin plagiatlaryny aýdan bolsam, fanlary şu ýaly wideolarymyň aşagynda Sen özüň plagiat, diňe plan aýdymçy däl. Sen plana totyguş diýdiňmi diýip tarabyny alýalar, tutýalar. Men dogry zady aýtsamda fanlar ýes fanlar hemişe aýdymçynyň tarabynda. We men şu ýerde Amalia ýüzlenesim gelýär. Bilmedim nädip bu wideo barar, bilşim ýaly meni yzarlaýan adamlaryň içinde Amalianyň fanlary ýok we Amalia özi yzarlamaýar. Nawer. Ýöne men synanyşyp göreýin. Belki, ýeter eýesine. Zehinjan, bilýän, awtorskiý aýdym, klip, ideýa, bir zatlary täze düzmek, etmek aňsat iş däl. Sebäbi birinjiden, her kim başarmaýar we ikinjiden, uly risk. Ýagny täze eden zadyňy adamlar düşünermi o belli däl we eger tutmasa, eden çykdajylaryň, beren energiýaň boşa giden ýaly we motiwasiýaň Ýagny höwesiň tiz ölýär. Şonuň üçin şeýle zat teklip edýän. Men we Indomusica topary doly görnüşde awtorskiý aýdym ýazmakda kömegimizi hödürleýäs. Aýdymyň sazy, sözi, heňini biz ýazyp berýäs. Senden diňe studiýa gidip ses goýmak. Eger klipe ideýa gerek bolsa, onda-da polny ssenariý ýazyp berýäs. Awtorskiý ssenariý. Şu Gmail-a ýa Insta öz pikiriň barada ýazyp bilersiň. Nähili stilde, temada, tempde, keýpde aýdym gerek bolsa, ýazyp bilersiň. Biz muhtyna prodýuserut edýäs. Ýedi ýigrimi dört Swýazda. Hany, hany, hany, göreýin seni, seni, seni. A tak dostlar, garyndaşlar, agzalar, beçe-keçeler, meň bilen şu ýoly geçeniňiz üçin uly sagbolsun aýdýan. Siziň kommentlaryňyz, laýk, beren bar aktiwiňiz meni şu güne ýetirmegime gowy kömek etdi. Geljek Täze ýylda hemmäňize ýürekden jan saglygyňyzy dileýän, arzuwlaryňyza ýetmek üçin sabyr we ýakynlaryňyz bilen baglanyşygy ýitirmäň. Entägem laýk goýan bolmasaňyz, agza bolman bolsaňyz, şu wagt wagty. Men Bet Belli, bu Bet Belli Plagiat Show-yň iň soňky bölümi. Energiýaňyzy söýgä ýoklaň. Görüşýäs.